Okay, tutan hika hin ah biaruah ding kan van auhmi hna hi hika hin ah video tlawmpal te kan van langhter lai i ah van zoh u law ah mi ngakchia te hi kum zat si cu ka thei lo i Facebook ah CEBC an i pumhnak live ah ah Bible ca a relnak kha ka van hmuh i ka nu le pa zong ka van auh hna le

Thuze in mate cu na rawt lai, zeitintiah khi ti kha na lam kha na ṭuanter lai i khi tikah khong na tong lai. Khakha hika hin a ngakchia a ngakchia te rih le keimah nih khan nulepa ka van peh tleh hna i hi zei si ah. A konglam te le kan miphun ah cawisan awktlak le zohchunh awktlak chungkhar, a nulepa an si ting ka ruah le amah a kum zeizat zong ka thei ve lo i hika hin a nu hringtu a nu ka van auh i hringtu nu nih a kum zat te le mi hi lio Baibal ca a relmi ahhin Zeitik lio caan khi a si timi zong kha anmah chungkhar background kha hika hin hringtu nu nih khin van chimnak si la le hika hin tuzan caan ah biaruahnak ah Sakila Chin nangmah zong ti bantuk in kan miphun ah nan fa ti bantuk in nan van langhter i khuaruahhar ngaingai Pathian nih pei ah fale te zohkhenhnak ah thluachuah an pek hna ti hi a van lang. kan miphun nih zohchun awktlak nu le pa nan si ti kha van lang i mi zapi an rak ka zohtu hna zong nih phorhlawtnak le khi phundang in ruah si loin kan miphun ah hi bantuk hi kana cawn awktlak le kana zohchun awktlak sa ko rua tiin hi ti bantuk in biaruahnak kan van sawm mi hna si le kan hringtu nu nih anmah konglam le Laitlang lei an khua le atu an umnak le an fate kha kum za thil si le timi innchungkhar an innchungkhar lei kong kha chimnak ngeila le an fa nih Baibal ca a zahmi vialte le a chim khawhmi vialte kha donghnak ah phlei kan van tuah ṭhan te lai mu. Se ku u nangmah caan ka van pek. Alo, hi bantukin caan ṭha na ka pek ca ka lawm. Uh, kan tling lo kan tlak lo nan hi bantukin Kan fate Baibal caril nan van hmuh tikah hin kanmah zong thazaang tampi kan rak ngah ve ti kha a hmasa bik ah chim ka duh. Pathian dawtnak a si ti zong kha chim ka duh. Cun kannih hi a pa hi Hakha, Hakha si i a min ah Pu Ngun Biak Thang, Henry Ngun Biak Thang si. I Hakha mi si. Cun kei hi um, uh, Lautu le Tlangkhua le lungler te khin aa cawhmi ka si. Hika Indiana ummi kan si. Indiana kan phaknak hi thonghnih le hleingah khan Indiana kan rak i ṭhial. Indiana kan umnak hi kum hrat a kan tling ve cang. Cun kan fanu te hi kum thong hnih le kum kul November thla ni kul le ni thum ah khan a chuak i a min ah Emma Jingdawt Ram si i kan hnu November thla ni kul le ni thum khan kum, kum nga tling i Bible ca, Bible ca hi um, hitihin uh, cu hlan kha cu a chuah hlan tin hin kan ni nupa hi uh, zan fatin te Bible ca ril thla cam pengmi kan si i chungkhar pumnak hei ti ko sih. Eh, khakha si. Ka hi ka fate zong hi uh, kan kan chuan kan van i theih bakin hin kan ngol hlei lo Bible ca he kan ril lengmang e ti khan bai a chuah ran in kha a chuah ka zong in Bible ca ril pi he kan tol bal lo ka tia cun ka pat lai lo Pathian zong ne ka thei e ma ti hin kan dam lo zong ah hin pakhat a dam lo zong ah pakhat ni tho i ril khe se e a thei lo zong ah A hna lut seh, a lung ah i cinken seh ti hi kan duhnak khi si. A chim thiam lo zong ah a poi lo. Vei kan rilpi peng ko lai ee. Macun a hna nih khin a theih peng lai ee khan. A nun zong ah khan aa cuang lai ti khi kan, kan saduhthah khi si. Makhasi tikah khan, tikhan kum thong hnih le kum kul le kum nga kum hram thok kha aa Kannih hi CEBC member kan si, sorry. CEBC Indianapolis member kan si. Bible cangzah kum tiah an kan ti. An kan ti tikah kannih nauno he kan si tikah biaknaklei zongah zeihmanh aapi khomi kan si lo tikah hin hi Bible cacangzah tal hi cu kannih nih i sehchih ve usih tihi kan i timnak khi si. E, kan, kan senior pastor Reverend Thawngling Mual Hlun zong nih hin a chim pengmi sehchihnak timi hi a chim pengmi khi si tikah khin kannih family zong nih a biaknak lei zong zeihmanh kan i pe kho lo e. Hi Bible caril e, chiahtu hin i sehchih usih tihi kan i timmi khi si. E, khakha kannih nih khan tikhan Bible ca kha kan chiah zan fatin te kha Tikhan kan ciah tikah khan a hna nih theih ve lengmang tikah khan a keimah zong rak ka chim ve u kei zong ciah ka duh ve zah ka duh ve a kan ti a kan ti ma khan a zah na duh si cun chim ko kan hei ti zarh khat cang khat hin an kan pekmi si tikah khin nikhat ni e zarhpini zan khin kan hei kan hei re len tikhan nithum ni zan hrawng tiang khin cun ke a chim kho tuk lo nan nili ni zan hrawng khin cun biatak tein a chim khawh hei ti bantuk khi si khakha kan ni kha zan fatin ti kan rel tikah khan khakha ani cha zongah khan a hna zong nih thei ma cun amah zong nih kha a chim ve a palnak kha ti khan kan rem khati khan si tikah khan duhsah duhsah ti khan Pathian nih a thinlung chungah rian a ṭuan a hleicin kha duhnak thinlung te a ngeimi zong kha Pathian dawtnak si ca khan Pathian nih kha thinlung ah rian ṭuan i ti khan a van re le kha kum chuak tiang ka tala cho December ni kul ni riat ni kul ni riat tiang kha khatiang kha ṭha tein a chim khawh ke a kan chimpi khawh ka ti lai cu. Ema cucu si aw. Si, atu kha fa upa cem nan ngeihmi se ti na. Si, kai hi kan ni fa pahnih kan ngei i ani hi upanu si, a hniang deuh hi tu kum khat le thla li si, fapa ti si.

Zeizat thawnghrang thla a zah cang zangfah tein? Caang a zami hi kum thum, kum thum a sin hin um, sam number kul le thum khi cu a zah cang. Mm. Kum thum a sin hin a zah cang e. Ma in khan dusa dusa te tin khan uh, ka hei uh, khi ti lan kan shau pa hi ti in kan um pa ti khin kan hei chim pa lang mang e. A za ti a za mi hi fung uh, fung som nga le fung riat trong si o.

Zeisi zongah hi ti bantuk i Baibal caah na zanchiar nan ralpinak in amah nih nan pawi ka tein nan pawi hlan in Baibal caah nan rel lengmang i mi nan pawi in a van a sem i a hna na theih lengmang mi zong si ti kha na van chim i a lang. Le Baibal caah kan pek le rel ding na timi kha Khrihfabu nih zan Zarhkhatlak uikhatmi te hi tiah maw a na pekmi hna si? Si, aw. Eee, Khrihfabu nih khan tukum cu Bible zah kum si lai an ti ma kha, aa fung eee, zarhkhat ah fungkhat tetin khin, uhm, eee, zeimawh lo anmah CEBC website ah khin rak tar ma khi khi kan lak i ma kha kha kan chiah ko cu. Mmm. Siahcun a dongh veilei ah van hel rih ka duhmi cu nannih chungkhar ah ti bantukin zei kan ti la tutiang ah nan fale te kum nga si zingdawt rem si zong ah atu a hniangnu si zong ah nan van na zohkhenh ning ah nan fale te he zeitindah innchungkhar ah zeitin thlan na zohkhenh ning le nan ṭhut diam ning si timi kha zaangfah tein a dang cio zong nih an rak cawn ve ding si zong ah ti ah an rak theih ve nak ding khan zaangfah tein na van kan chim kho hama Aya khati khati van ti ding ah khan cun ti kan ni nupa cu zeihmanh khi fimthiamnak zong zeihmanh a ngei lomi kan si tikah khin Khiti chimh cawnpiak hlei, khiti a hleihluat tiva chimh cawnpiak zong khi kan ngei hlei lo. Asinain, aa chungkhar kan si tikhin atu zingdawt rem zong hi kum nga asinain khi ngakchia zoh in khin kan zoh lo ka ti la caw. Kanmah kan nupa ṭhi zoh in khin kan zoh i hawikom in kan komh. hawikom in khin kan kom i tikhan uh, ngakchia sia ai peti ngakchia biaruah hei ti le a thei bal la lo tu hei ti bantuk phunphai khin ti lo tu khen kanmah upa le upa bia kan i ruah i upa le upa kan i theihthiam ding bantuk phunin khin kan i thri hruai kan ni in chungkhar he uh, hawikom bantuk in kan um hna Um, khi zei kan ti lai. Uh, pa zong nih pa bik ka si i keimah nawl ti bantuk phun in khin a um lo. Nu zong nih uh, keimah, keimah nu bik pei ka si cu chungkhar ah keimah nawl lo ti bantuk phun zong khin kan um lo. Kan nih chung he zeitindak sa hnga. Hawi le kom bantuk phun khin kan um hai. Ka kan fale zong nih khan khati khan kan um ti khan, khati khan a ṭhang ve ka ti la caw. Macun, mm, A ṭihka cu khi Pathian i bochan hi kannih innchungkhar zeihmanh kan si ve lo tikah kan ti khawhmi um ve lo tikah khan Pathian tu i bochan ko u sih timi tu hi kan khi kan hmaithlak bik khi si. Kan fale zong nih hin a si khawh chungin Pathian dawtnak hi an theih khawhnak hnga ti hi kan kan saduhthah bik hi si. Cun khi ramdang i a ṭhangmi kan si tikah ti aa ṭhangmi an si tikah hmailei kong ahohmanh nih kan i chim kho lo cuti. kan nih nu le pa nih khi cathiam kan si ve lo tikah khi zei kan ti lai hmailei ah zeitin kan i cawnpiak lai zeitin kan i ṭhithruai lai ti hmanh khi a thiam lomi kan si tikah an ngakchiat lio tein Pathian bia tu in vei kan chimh i ka khi kan theihter ve hna lo ahcun timi thinlung tein khin ke tin innchungkhar khi kan i hruainak khi si i a hleihluat in khin na thiam hrimhrim a hau na ti khawh hrimhrim a hau ti bantuk phunphai ana phunphai le vei phunphai khi kan hmang lo kan nih hi i miti khin aa ṭhi hruaimi kan si aw lawm lawm cawn awk le zohchun awk tlak na van si na van chim ah si ahcun Van hel thlap rih ka duhmi cu Baibal relpi ahhin nangmah deuh nih maw a nu deuh nih maw ṭuanvo na i lak maw a pa deuh nih thla ṭuanvo i lak ti kha zangfahtein kan pahnih in kan pahnih in aw kei pumhnak pumhnak kan tuah ahhin zan fatin ti thlacamnak kan tuah i Makhakha uh, apa ni Bible ca khi uh, Genesis in khin rel kan thok kan ni hi mu Genesis in khin ti khin batham tiang adong tiang khi rel kan ni ti mi makha ka kan rel peng mi si makha zan khata hin chapter pakhat khi kan kan rel peng ma kan rel hnua khan kha Bible ca za ding kha kan rel kan rel tika khan um, ti khan kan nupa khan kan hei rel ko makha ani kha ta he ni tuai selo sile kan pong a hen a thu ton i kum nga a tlin hlan chung kha cu ti khan kan hei thlah ko nan thlacamnak kan tuah cang lai tiah khan cun an ṭa far tein an i theih ve TV an zoh zongah TV kha an phi ma cun khi thlacamnak kan tuah cang lai ti khan cun anmah tein khan mileng khan ah khan kal an kal i makhan Bible ca kan lak piak makhan Bible ca kha kan rel kan rel i mati khan mah nih hin hramthok thlacam ti hna hi a kan hruai hei ti bantuk khin kan i tuah hna, kan i thiah hna ka ti la cu. Si si Kan i si. thiah hna i makha tuzan i amah si cun thaizan keimah kip zan ah a pa ti bantuk khin a thli cian khin thlacam ti hna khi kan i thiah. Kan i thiah i amah zong kha thla kan camter. Makhan Bible ca kan rel i makhan vai a fian lomi a caan ahcun Bible ca a relmi khi a sullam a kan hal tawn. a kan haltu ni ma kha amah theih khawh tawk tin khin kan nupa in kan si khawh tawk tin khin kan hei chimh tawn kan si khawh lo sile uh, pastor ti hna khi cana khin phung ka chawt hna ka hei hal tun hna i makhan an ban ka chim tawn i makha ka hei ka hei chim than tawn na fian lo fian lo chu ka thei lo asina tin kan ni kan in kan du bik mi chu kha bible ca an an za mi kha an zah khawh chung zah ko hna seh an i fian lo zong asinain an nunnak ah mah Baibal nih khan lam a hruai hna lai ti ruahchannak khin ma ti khin kan kan i timmi khi si le khakha ani he apa he an it kei le a ta hi kan i te makha zan kan i hnu kan i hnu ah khin apa sin ai i caan ah khin a fian lomi hei ti bantuk ma cu a zah deuh lomi hei ti bantuk khi apa khi hal ṭhan i apa nih khin rak chimh ṭhan tawn Ah, pei ah van uar um tukmi cu atu kum nga lawng a sarihmi thlacamnak kan tuah zongah amah zong nih a kan hruai ne, a kan hruai ne timi kha a pei ah mak tuk. Hihi te a dang nih ah cawnpiaknak deuh in khin ah mi dang nih ti bantuk ti bantuk ti a cawnpiaknak hin namah nih nan thieh nan ruah chin i si maw? Nan pa hi nan ruah nan ruah ve i a Hi kan nih chungkhar cu tihin kan kalpi ve awk kan kalpi lai ti deuh khin dah a si. A dang cu mi nih an va cawnpiaknak nak na le uh, crusade ti hna maw uh, leadership training Khrihfabu nih cawnpiaknak ti bantuk ah uh, event hi ti bantuk nih khin cawnpiaknak deuh in khin ko alak deuh in khin nun ai nunpi deuh mi kan um sihmanhsehlaw nan nih chungkhar te uh, zeitin dah mi nih cawnpiak chin in ah ti kan chungkhar kan kal ter lai ti nan ti deuh mi khi maw si maw ah nanmah te nih ah mi Bible kan relnak in maw kan nih chungkhar cu Bible tlaih bak in kan lu si ti ah nanmah te nan ti mi dah sin nangmah ten kanmah ti kan i tim mi khi a si ko ka te a ruang cu kan ni he o atu tuan leu ka chim bang zeihmanh biaknak le zong kan i pi kho cun Uh, crusade hei ti la vei ti bantuk hi online le on, online de un khin kan kai uh, tu hlan naw kan nei hlan kha chu rian tuan la vei si tika khin ti ma khi khi si kan kai kho tuk lo asinatin hi bible charil le thlacam hi cho uh, khi kan i um uh, khi zekatela naw kan ngei hlan pin hin kan tu pang mi se kan nu pa in Kan nupa nih hin Baibal caang eh, Baibal ca hi kan rel peng i kan veimi khi si khi eh, porhlawtnak a si bak lo makhakha ka chim duhnak cu kha Baibal ca kan rel peng tikah khin rel loin kan um kho ti lo ka ti lama. Uh, zan khat ti zong hi zei kan ti lai van tlal zong ah khin zeidak a baumi hei ti bantuk phun khin kan um. E Pathian dawtnak in Pathian nih khakha kan thinlung chungah rian a ṭuan ve rua ka ti. Ka fa atu zingdawt zong hi mm, thlacamnak eh, khi a leng kan chuah hei ti bantuk kan ṭin a tlai deuh ti bantuk ah khin um, Bible ca ril lo in ta sam kul le thum ti hna lawng kan ril lai thla kan cam ko hna kan ti zong ah khin uh, zia Bible ca zah mi kan ril ta lai lo maw ti khin amah nih khin remind a kan pek lengmang. A kan pek lengmang i makhan ah a caan ah cu amah rimai a kan pek hi a hmai khah lo khin a hmai a hmai khah lo in khin uh, mah Bible cacang zahmi kha kan hei rel tawn kan hei rel tawn i a caan ah khin cu keimah te lawng rel ka duh uh, rak ka ngai u a rak ka ngai piak u hei kan ti i kan te amah te lawng kha rel tawn i matikhin se khiti mi cawnpiaknak theng i uh, va tuah khi mi chimh chommi tuah ti bantuk khi i hnek khi lo i ti tu kha ki khati pathian bia lei le pathian zeimlo lai kha chu i hnek i tuah kha chu kan hei tim lem lo e tuah hrim hrim o ki crusade an tuai pastor te evangelist paul an chimi tuah ding si chungkhar chu tin an ti zong a khen kannih kha kha bantuk kha khi kan zul lo ka ti nak si lo, ka kan pom lo ka ti nak si lo nain khakha kannih kan rak kalpi ning kha rak si ve lo. Kanmah ti khan Bible ca kan rel lai, thla kan cam lai ti kha kan i timh peng mi khi si ko. Si na chim mi kha kuar tuk mah nih khi tihin kan kal la ti a suai ning te kal khaw hi a ṭha ngai. Cuti lo cun cawn chom i mi nih fial chom le chim chom i tuahmi pawl cu mah nih lungthawh lo caan le mah nih tuah khawh lo caan kan um tikah khin ah zei ti lah ah a bum theo tawn i cawn hei ti bantuk copy hei ti ko si le khi bantuk pawl pa cakei zong hi ka uar phut si ve lo he atu na van chimmi cakei cu ka uar mah nih lungtho tein kan nih chungkhar tete bak in bible carel in kal kiu si na van timi te bantuk nan kal khawh pengmi tu tiang zong na fanu kum nga te lawng sari mi bible ca cang za reng lo a van thiam cang mi zong hi a uar um tuk na mah nan na zuamnak cungah Pathian nih hin thlawchuah timi kha a lang hrimhrim ti kha um ka dum cun va na hel ri ka dum cu zingdot hi te na fanu hi inn ah hin te mrang hol deuh hi ma in cartoon zatlan a zo ah hin te zei bantuk zatlan cartoon te na hai zo deuh Pathian bia lei ma hai zo deuh ma cun Maraang a holh zong han te maraang deuh mu ma holh hei ti khi zang hlah tein. Nanmah zong nih nan ton te maraang te nan hei telh chih maw? Aw kan nih kan nih nupa hi inn ah hin Lai holh deuh in kan holh i kei hi nau ka van ngeih bak in khan rian ka chuak i kan pa nih a si khawh chungin nau hi cu inn ah na umpi hau uh, kan har zong ah poi lo hei ti hmete mu e, inn ah na umpi lai sian a kai hlan chung po hi cu inn ah umpi kho na zuam lai hei ka ti khi tika inn ah hin hak hol hi lai hol deuh khi kan hmang ko lai hol long hi kan hmang ti ok si mirang hol zong to kan va thiam lo e mo uh, lai hol long hi kan kan chim kho mi khi se khakha angak chet leo hin uh, amak tuk an ti vi cio ka ka chung le pawl zong nih an ti mi cu hol aa hrot bak he mirang hol in aa hrot Mm. i nu le pa nih je he hak hol nan chawt peng ko mi zei tin da mirang hol aa hrot an kan ti kan thei ve bak lo i an eh, an ni ke a chua ka ti nau ko oi nak khi mirang hla zeimalo gospel hla deuh khi se I Mm. khikhi gospel hla pawl khi an uar ngai atu zong hi a ṭa zong hi si ve an ṭa far tin maw e makhakha mirang hla in ka rak oih lengmang mi a si cah khin maw ka a ruah awk ka thei lo holh aa hrawt ah hin mirang holh in aa hrawt aa hrawt i ka lungbak hi rawk tuk e mi hi zeitin dah si hnga uh, lai holh i chawnh peng ko mi zeitin dah Mirang holh in hin aa hrawt hnga ka ti. Ka lungre thei ngai. Natein Pathian nih ka duhnak kha a ka theihpiak ve si lai. Mirang holh in a van holh i a duhning a van i chim khawh, a van holh khawh in khan Lai holh ah aa thleng. Lai holh ah aa thleng i makhan Lai holh kha a van holh i makhan inn inn chung tangah hin cun Lai holh deuh in kan holh. Kan nih kan nupa farual in maw a ṭa belte hi cu holh va thiam rih lo ee. Makha si uh, a leng ah hin cun a hawi le pawl, a u le pawl he an i ton ah hin cun Mirang holh deuh in an holh i inn ah hin cun Lai holh in hin a holh i Mirang holh i a van chim sual i kanmah nih kaa khat kaa hnih kan thiammi hnih khat ti kan van leh zong hin inn ah cun uh, Mirang holh in holh hlah u, kei cu Mirang ka si lo, Lai, Lai ka si, Lai holh in ka chawn u hei kan ti tawn. I inn ah hin cun Lai holh in a holh ko. Mm. Makhakha pipi ngan i si. Kan miphun na van chimmi nih hin mi tampi ca zong a thazaang sala ti kha ka van ruah le a rak ngaihtu hna zong hi ka CBA channel rak ka liak tawntu zong an si ah ka van ruahmi hi tuan deuh ka chim bantuk khan i phorhlawtnak le Mi sinah cutin kan si tinak a si lo ding. Kan fate ramdang kan va tonpi hna ah zeitindah kan falete kan ṭhenpi cio hna. Ah kan ṭhenpi tik hna zeitindah ah an chuah hlan hrimhrim in Pathian bia le ah Pathian bia le Pathian bia le hla in kan ṭhenter hna si cun an van chuah tik zong hin amah Pathian bia le Pathian bia le hla hi an i tlaihmi si ko timi kha ah ka han van theihter i hau cio paoh zong nih mi bantuk in falete lungretheih lonak ding ahcun hmailei ah lungretheih lonak ding cu an ngakchia te hin biapi mi si caah khan hi te bantuk ka miphun caah nem la ti khan ka man ruahmi si le si a cu tika hin kan fanu te kan fanu ye ika han bible ca rel mi te kha kan van ran la le van tok manu kharu har ngai ngai kha si kum nga kan ni khoi keima bane kum som thum le reng lo ka si chang le bible ca ka za mi ha tlong ti keima nak kan tor a aponga hin siama ngun dui fam si zonga

Zechariah Ngantali hmeprukpi na tei ko lai, sihmanhsehlaw makpa ṭha in na si lai lo, nangmah ṭha zong in si lai lo, ka ṭhaotu na si lai. Amen. Luka ngan pahnih a min hleikhah tuzan hrimhrim ah hin David khuachung ah an khamh tung ah a chuak ṭa Khrih Bawipa cu. A relmi vialte kha hika hin ka rak zohpiak le pakhat te zong a palh lo, pakhat te zong a hrelh lo kha ruahar si. Bawipa nih thluachuah pe in cawisang chinchin ko seh. Kan i lawm tuk. Vaya, a pa hi kan hi khat te kan van hal ta lai. Hi tluk hi vaya nan fanu te hi tluk hi Khrihfabu le Pathian ca ai pekmi hi Kaa nih khatte zeititein thlen nan cawnpiak le hihi tihi a thiam timi te kha van kan chim ta la kan duh ko ee. Si. Kanmah nih zeihman tuah khawhnak kan nei lo. Hi ca rel ding an vun kan ti hin kan nupa cu Si, Makhakha balrul cu a van zah dihmi, a van zahmi, a van relmi si. Aa na van ngaih dih ko la. Ho cio paoh nih a nu nih cu hlan i bia chimmi vialte zong kha na van hmu dih ko lai. Aw na van ngaih dih ko lai. Cucaah cun ho cio paoh nih kan fale te hi kan pawika an si zongah na siim ka tiin Pathian bia le Pathian bia le hla kan theihter hna cun an i ṭhenpi i, aa an thluak chungah hin an a ṭhenpi i an caah an pawngkam ah Pathian bia le hla kan van rel ti zong a thiam an a fawih timi kha hika nu le pa hringtu nu le pa nih Laimi kan zapi te ah zohchunh awk tlak in an van kan langhtermi si an cung kan lawm le khaka Bible ca a van relmi kha zeitindah Khi Khrihfabu nih zuamternak phun na si maw? Zeibantuk dah a si khi zaangfah tein rel ding zong kha amah nih a changchang tein a van rel thluahmah tikah khan mitheng mitheng ti hi na rel te lai ti khan nu le pa nih nan ti mi hna si maw? Zaangfah tein na van kan chim kho chin hnga maw? A si lem lo khakha. Bible ca a rel ti lai. Kum thar ni ah an kan ti tikah khan a za tein maw kan ti tikah a za ti kha cu fung sawm nga le fung hnih, zarh sawm nga le zarh hnih ta a si maw? Makhakha. A za tein cun kan caan aa tet khawt deuh caah khan a chim khawh zat fung thum li hrawng a chim cun a za ko kan ti. Makhan aw si ko ka hei ti. Makhan ka hei chim amah kha jingdut kha ka hei chim i pali pali hrawng pali hrawng a ril lai nin ti zei zeidan a ril duh ka hei ti. January thla kan zahmi kha a zatin ka ril duh hei ka ti. Aw sicun January thla ta khan na ril ti lai cu ka hei ti. Makhan a hnu kha a kan chimh ṭhan i thlakhat pakhat, thlakhat pakhat siah min tah a ril kho lai maw an ka ti. A ril khawh ko lai. Nanmah nih maw nan thimpiak lai. Amah duhmi dah chim ti lai ka ti hna i amah duhmi chim ti ko seh kanmah nih cu kan thimpiak lai lo a kan ti. Kha tikah kha amah kha ka hal i ka chimh. Thakhat pakhat in uh, reel ding an in ti e. Um, na, na, na reel kho lai maw? Zei, zei ti pawl na du, zei da reel na du mi si ti kha ama ka kahal, kahal i ma hnu in kha ma ni khan machu machu machu reel ka du ti khan a thim. I keima ni khan ki catlap tin khan January, February ti khan ap, uh, ka tial piak, eh, ka, ka tial peng mi khi se uh, January kan chiahmi, February kan chiahmi ti khin ka ṭial hna. Ka ṭial hna i mah chungin khan a kut in hei sawh i maka, maka, maka cu ka duh, cucu ka rel duh ti khan a hei ka ti. Amah te aa thimmi seh, amah te duhmi, aa thim i relmi seh aw. Si kan i lawm tuk ve ah. Mm. Ve. A sunglawi tuk Pathian. Khuakhan le Pathian thilthi hi khuaruahhar ngaingai le hei bochanmi taktak hna caah cun khuaruahhar in a mi sinah hin a vir le langh i a sunparnak a langh ko ti kha min chungkhar ah lang i hmailei zongah khi nan kal khawhnak ding caah keimah zong ka saduh ka thah i thlacamnak zong khi Tuzaan thlakcamnak ding zong a telh piak si hna ti zong kha keimah zong nih a kan telh chih ka duh le a donghnak lei ah hika a rak ngaitu hna sin an si zong ah a rak ngai te ding hna sin an si zong ah khan kan Laimi a rak ngai te dingmi caah khin tluk palte chungkhar family kal ning zong hi nangmah nih na duhmi te titi si ve i law kanmah sining te hi ti ah khin verhrom na duhmi hna kong ah cun zaangfah tein kan chim na cun kan biaruahnak kan dong tak tai lai. Ka lawm. Ei kan innchungkhar sining in cun maw hawi va hrawmh ding khin cun chim awk khi kan ngei lo kan nih cu. Chim awk kan ngei lo i nan nih zong rak tuah ve hrim u hei ti awk zong khin chim ding kan ngei lo kan nih chungkhar cu. Seh Pathian dawtnak lawngte si. Pathian nih a kan dawt tuk i hi ka ka ka fanu zingdawt zong hi mati tein hin pathian bian hi mati hin a um lai ti hi a ruah awk khi kan kan lungthlipel hmanh khin kan ruahmi a si lo asinain bawipa nih a thinlung chungah rian a ṭuan ve hi bantukin thiam duhnak lungthin zong a pek ve cinken khawhnak zong hi pathian thluachuah a si caah hin A dang nulepa sin i chim ka duhmi zong cu a dang khi zeihmanh a si lo. Ah, kan fale hi an ngakchiat lio ti an ngakchiat lio hei ti ko a si. Ka nu kan si caah kan pawi kan theih bakin ah Pathian thluachuah a rosung an si ti hi ah pakhatnak ah kan theih awk a si. A ruang cu hi kan fale hi mm, minung nih kan tuah khawhmi zeihmanh a um lo. Pathian nih a kan hlanhmi lawng tein si ti le fa zong hi maw neihchiah chim loin Te le fa zong hi Pathian nih a kan hlanhmi thluachuah rosung an si. I hi thluachuah rosung zong hi uh, amah lei in kalpi khawh ding hi uh, kan zuam dingmi hi nu le pa rian si ti hi kei, kei, kan nih nupa nih kan hmuh ning a si. Hmailei zei kan can lai hohmanh nih kan i chim kho lo. Asinain nihin ni tiang ah hin cun amah Pathian kut ah hin kan fale hi kan, kan pekchanh zungzal hna, kan, pek, kan pekchanh zungzal mi hna khi si. Zan fatin ti thla kan cam zong ah hin Cucun nikhat ni ningani hi kan zarhpini tiang hi kan thlacam ning hi kan danter lengmang. Kan danter lengmang na tiin cucun nilini zan paoh hi kanmah family ca tattat ahhin thla kan cammi khi si. Hi chung zongah hin kan fale hi a si khawh chungin hin Pathian sinah hin pekchanh khawh hi kan i zuam. i hmailei zei an can lai kan hngal lo. Pathian nih amah duhning in lam a hruainak hnga ding tu hi kan thlacamnak a si i kannih cu kha bantukin kanmah chungkhar sining in mi chungkhar va share hei ti bantuk zong khi a ti kho ding kan si lo caah khin keimah ka hmuhning le keimah ka nunpi ning kha makha kha ka van in share mi hna seh kaa lawm tuk. Si kan i lawm tuk ti bantukin zingdot zingdot nu an ti ko ning la a har ve hmailei tu hna caan um ṭhan sile nan nupa tein nan chungkhar in amah zingdawt zong hika Baibal caah a thiammi zong zapi sinah khi aa van khi kan miphun nih van a cawn awk le mi hi cu khi maraang vawlei cung level akhin kharu a har thil khi si Pathian nih kharu a har taktak khi thil a tuah mi si ti ka ka ruah mi si ruang cu vawlei cung kum nga simi Baibal caang mah zat zat timi khi a um dang amah pinah hin amah bakin amah hi pakhatnak pakhat salah ti ka ruahmi si mi cu kan vawlei mi man nih theih ding tiang hman ke kalpi kho si lo kai ka duh ngai pathian nih hmailei zong ah hin a ca hin lam on piak te la ti ruahchannak ka ngei zeicah tin pathian kan zummi kan pathian ne zong vialte ti kho in zeizong vialte le minung hna kan ruahnak pin le in thil a ti khonak le a sunparnak a langhter khawh le a vel a ngan ning le mi hi pawl zong hi Pathian nih hin khu a khan te ning um ko la ti ruahchannak ngei le kan miphun zong nih a Bible kha thiammi le tei zong ho cio pawl nih rak zoh chunh ding le rak ngaih cio ding zong hi a kan tuaktan khawnak ding alam ti kala ti zong kha va chim bu tu zan ti bantuk caan na ka piak i na caan tampi la na caan piak ni chung kai lom bawipa nih nan fanu a ṭhen liannak tu bawipa nih kilveng ko se ti kha tu i kami phun ka rak ngai tu hna zong nan rak theihmi le nan rak hngalhmi kha kan nan ca nan chungkhar ca le kanmah ca cio ah a ṭhethnemmi si ahcun Pathian tu nih sunpar rak co ko sih ti kha ka han kan biadonghnak na chim ko tu nan ca tein chun ṭha mang ṭhan hau kan i lawm